Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime? Aime porã, aime porã, aime porã ha nde, che maitei, mba'éichapa reime? Che aime porã ñañembosarái. Mba'éichapa ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva. Ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive. ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme, taupéicha, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ko ápe he'i ñandéve oikumbýta mba'e ohendúva oje'e ichupe. Comprende lo que escucha, lo que se le dice. Ñahendu mboyve antes de escuchar la lectura. Mba'épa he'ise mitã'i marangatu? Ké signifíka mitã'i marangatu? Mitã'i signifíka níño, níño bondadóso. Ko'ápe he'i ñande emoha'anga mitã'i ha mitãkuña'i. Péa ikatu ko'ápe peteĩ ta'anga pejapo pende lívropente, mitã'i ha mitãkuña'i. Mitã'i marangatu, he'i. Ehendu ñe'ẽpoty ha ejapo ko'ã tembiapo. Ko ñe'ẽpoty oĩ hína Página ochenta y tres, he'i ñande mbo'epy po número cinco, lección cinco, osea unidad cinco. Mitã'i marangatu. Mba'eichaitépa ko mitã ha tuichaitépa ipy? Ijukyetépa avei, oma'ẽ ha opuka? Iporãitépa ijao Ikyraitépa hete yma? Ipy'ahuetépa isapatu? Iporãitépa ko mitã? Muy bien, vamos a ver, dice, eh, les voy a traducir, michĩetépa ko mitã he'ise hína, qué pequeño es este niño, ha tuichaitépa ipy, qué grande es su pie. ijukyetépa avei, ijukyetépa es que simpático es también, oma'ẽ ha opuka, mira y se ríe, iporãitépa ijao, qué lindo es su ropa, ikyraitépa hetyma, qué gordito o gordita, gordito su pierna, ipyahuetépa isapatu, qué nuevo es su zapato, iporãitépa ko mitã, qué hermoso este niño. Muy bien. Mitã'i marangatu upéicha no número uno la tarea. A ver, mba'érepa oñe'ẽ ñe'ẽpoty emongora de qué habla la poesía Encierra. Ko'ápe jaguereko mitã'i ha ko'ápe kuñataĩ. Entonces, enciérrenlo ustedes cuál es lo correcto, de qué habló nuestra lectura. Mba'eichaguápa ndéve g̃uarã mitã'i marangatu emoha'ãnga? Cómo es para vos el, eh, Niño bondadoso dibuja ka entónseva nadibuhár ko'ápe pemoha'ãnga. Siguiente, Emoñe'ẽ ha ehaijo'a Lee y volvé a escribir encima. Ehaijo'a es volver a escribir. Ijao es su ropa, ¿verdad? Entonces, volver a escribir. I-j-a-o. Jetyma, su pierna. G-e-t-y-m-a. Ipy, su pie. Y, P, y. Muy bien. Seguimos al siguiente. Siguiente tarea. Jaha ko'ápe apehena. He'i ñandéve. Ehasa tenonde ha echauka. Pasa enfrente y mostra. Y akaes kóva che py, kóva che retyma, este es mi pie, este es mi pierna, esto podemos, pueden hacer ustedes una variante y practiquen ahí en casa con mamá y papá, kóva che py es tocar el pie, kóva che retyma, la pierna. Mba'épa he'ise mitã'i imarangatu, mitã'i ijuky? eporandu nde mbo'ehárape. Bueno, ahora yo ya les voy a responder. Mitã'i imarangatu,

u, i, che, a. Kyra. Ke, y, re, a. Kyra. Pe ha i jo'áta. Pi, ru. Pe, i, re, u. Oĩ porã. Repitan también esto ustedes. Ko'ápe he'i ñandéve ñañe'ẽ porãke, he'i ñe'ẽ poty. Kóa hína, kóa ko ñe'ẽ poty eh, amoñe'ẽ va'ekue. página 83. Vamos a ver. Entonces, ehendu jey ñe'ẽpoty mitã'i marangatu ha upéi ere, volvé a escuchar y decí. Este me gustaría, eh, les voy a pedir a ustedes que me alcen eh, un videíto. Entonces, vuelven a decir eh, mitã'i marangatu. Michietépa ko mitã ha tuichaitépa ipy. Ijukyetépa avei oma'ẽ ha opuka, iporãitépa ijao, ikyraitépa hetyma, ipyahyetépa isapatu, iporãitépa ko mitã. Entonces, dicen eso. Luego en el siguiente van a mostrar en su, en su cuerpo. Ere jahechauka nde retére. Kóva che akã. Tocar. Péicha. Kóva che akã, kóva che juru,

Tereho porãite mbo'ehára.